chabva chapindirwa nemauto awa wafambi vemadeko jamani ndaibva pabulawayo ndadzoka mugeto ndanambobuda ndakaenda manheru ndadzoka patorondo muchiti anzi maelder maelder muzimu danzo anorespecta mayouth maartist ese ari kumashuro kwamuri kuona asina na chino anakana mota anakana chii ine kuti aingoti maelder elder vachiurairwa musaga so maiziva vada kuita maro ese kwavo kwavasiya vada maros ese vanhu vachitorera maartist mari vachingwara ngwara epatoni itori ha epatoni amutoti bond yatori mushiti manje munhu iyoyo ndiye munhu akachinja formation yeclash yese ndiye munhu aizi elder elder wani elder wani tonzi elder chii kumageto idzi hatiwatye boys tiri loaded vauri kuda tiri kuda tambofamba kanyeperwa boys kunzi vanhu vanomisa vanhu ava vanomisa vanhu dzotadzei zvinorovesa munhu amuzviziyo here vana vana basa vanhu vaiva vana vana chawana chawana vanoda kufindura vanochika mari dzemageto iti ndoda ndoda kuta kudzvanyiriri so ndozvatiri kuramba izvo mageto iti izvozvo fantani ngaambomiswa unhu wake iwo ngaamiswe fantani tikutobvira ka ananogana musi wane show wacho atombomuataka pashow ipapo ambomira unhu wake iwo chimero aite zviri zvebasa zvoita wamwe kana aneta nebasa ngaapo wamwe kana ote kuramba achifindura mageto iti mageto iti vanhu vakakana kuabhadhara mari dzavanhu kuchiti clash boys Vakabhadhara vanhu vachiimbiswa kunge mombe apa kutorera vanhu mari hazvizi rizvo. Maiziya boys tikuramba izvozvo tikuda unity peace tiuplifta mayouth maiziya zvikunzi mayouth ngaaite zvebasa mayouth ngaasimukire kwete kuuraya matalents evanhu toshanda chii kuti imi munoisa mari muhomwe munhu achichema tanamani ethatoni nafanta I repeat again, imi imi madhara imi musadaro zvamukuita vanhu ka. Bata vanhu zvakanaka, zimu dance inokuraramisai iyi. Munodya mari dzema artist. Ma artist akawanda ari kumhupuka izvo so makatora mari mukafindura nokuti vakaonera dhiri mukuvaramba. Eh, tokuona muchisimisa blood zvoda muri kuhypa hypa makamumerera futi kuziyai. Vari muda kunyepedza range munoda mune rudo so. Sadaro afantani. Afantani musadaro bai imi afantani. Sikuziramba. Ndotekwa bulawa iyali ile vele konoka kuyenzi. sadaro tana vanhu usatengwe etati vanhu usachoke vanhu kana wanzwa nesinoti yako yepashow usatengesere slot kuda kufinhura kana wafunga kuti chimero ita wega maiziya tikuzviramba seizvozvo yeti kuti ini ndine mafiya rangu nondisimbisa boys hapana mwandirini handitye clash ka maidiwo imi munotanga kuti iclash yekupi kuti munotanga kuramba kana saka unhu wanga wingi iclash yekubuka yekuti munosimbisa zvinhu zvekuti yeye munhu ngaabve ngaabve haisi clash iyoyo boys haisiriyo saka magate ese kana makeni imi ndimi munotoita vanhu vakonzera kudaro vanhu vaya vapenga vanhu vavatanga vagomba waye boys vanopiwa choku nemi imi ndimi munochoka vanhu imimi munoona munopinza mahara mucup clash imimi show isati yatanga muchava pamutemo ndikuzviziva vanopinda mahara mucalculation munopinza vanhu 500 vayo munovati imimi nyingi ana kufinhura zvamunovaita tikuziziva izvozvo but titanguva tichinyararira chekuti pamwe muchachinja unhu hwenyu imika fantan talamana etherton i will hunt you kusvika maita zvinhu zvirira ende ndiri redi ndiri safe food ndakava kuti nayo kusvika mamira hori iwo hausi kudiwa muno hori wekuuraya kereya wani mukuru ari kuti vana ngavaende kumberi nematalents avo mukuuraya vana makeriya fantan wachava